ברוכים הבאים טייערע אידן צו צווישן אונז נאמבער פֿינף און אַכציק מיט ר' יוסף זאב בראווער. שלום עליכם יוסף זאב. עליכם השלום פנחס. וואס מאכסטו?
ברוך השם איך בין זייער זייער פרייליך צו זיין צוריק מיט דיר און קענען האבן אביסל א געשמאקן שמועס. איך אויכעט.
אקעי. איך בין אביזי טראכטן. וואס דו טראכסט יעצט וועגן מיר, וויאזוי דו קוקסט מיך אן,
דאס איז אייגנטליך די שאלה, די שאלה וואס עמיצער, איינע פון די שאלות וואס עמיצער האט אריינגעשיקט, קודם ער באדאנקט זיך פאר די, יא, פאר די פראגראם, ס'איז אים זייער נוצליך, זייער יוזפול, און זיין שאלה איז פארוואס ווען ער קומט אן צו צו פובליק פלעצער און באגעגנט אנדערע מענטשן, דאס איז אים די קאפ פארנומען טראכטן וואס יענער טראכט וועגן אים.

און נישט, מסתמא האט ער געטראכט אסאך, וואס גייען מיר אונז טראכטן? און עם כל זה האט ער זיך געשטארקט און האט עס אריינגעשיקט, סאו קודם כל וויל איך אים באדאנקען פאר דעם. צווייטנס ס'איז קאמאן. ס'איז קאמאן. וויאזוי פנחס ווען ער איז אריינגעקומען די שמועס האט ער אויך געזאגט אז ער, איך פארשטיי ער האט געמאכט א דזשאוק, ער האט סתם געוואלט ארויפברענגען דעם קוועסטשן, אבער ס'איז באמת קאמאן. יא. הונדערט פראצענט.
באמת קאמאן. ווייסט, וויאזוי מ'זאגט אז נו יענער. איז צו פארנומען צו טראכטן וואס דו טראכסט וועגן אים אז ער זאל האבן צייט צו טראכטן באמת וועגן דיר. דאס איז איין וועג, דער וועג וויאזוי איך האב עס ליב צו זאגן איז, דו רעדסט זיך איין מענטשן טראכטן פון דיר, הלוואי זאלן מענטשן טראכטן, קיינער טראכט אפילו נישט פון דיר, נישט פאזעטיוו נישט נעגעטיוו, ווער טראכט פון דיר? וואו. איטס בעסיקלי די זעלבע זאך, יא, ווער האט צייט אפילו צו טראכטן פון יענעם, אבער עם כל זה זעמיר אונז אינגאנצן צייט ביזי צו צו טראכטן וועגן דעם, סאו איי פיינד איט אלס, ס'קען זיין זייער אסאך ריזענס, איינע פון די שטערקע מעין ריזענס איז ווען די מענטש האט נישט אליינס כ'קום טאקע יעצט פון א סעשאן ווי די קלייענט מוטשעט זיך גאר גאר שטארק מיט דעם, אויף ממש אויף א פעטאלאדזשיקל לעוועל, ער טראכט איבער און איבער און איבער, און איי פיינד איט, איינע פון די וועגן ווי אזוי ער לייגט עס אראפ אסאך איז, יו נאו וואט, לאמיר טאקע אביסל שעירן, איך האב דזשאסט אביסל שעירן פון די סעשאן אין א אנאנימעס וועג, ער. איינע פון די וועגן וואס ער האט עס ליב צו זאגן איז, איך האב נישט קיין געהעריגע וועג וויאזוי צו וויסן וואס איז ריכטיג און וואס איז נישט, איך בין אגאנצן צייט פארנומען טראכטן צו אלעס וואס איך האב געטון איז געווען ריכטיג אדער נישט, און ממילא האלט איך מיך אסאך מאל אפ פון טון זאכן וויבאלד איך ווייס נישט צו ס'איז ריכטיג אדער נישט. איך בין נישט זיכער איך האב פארשטאנען. איך האב פארשטאנען די ערשטע ביי ווען ער טוט עפעס.

און דא רעד איך פון איינער וואס האט עס אויף סאך מער א פעטאלאדזשיקל לעוועל, פעטאלאדזשיקל לעוועל מיינט אז ער גייט כמעט נישט ארויס צו טרעפן מענטשן, ער טוט נישט קיין זאכן, ער איז געווען פאר פאר ער האט אנגעפאנגען טעראפי איז ער געווען פאר אפאר יאר כאילו ממש ליטערלי אין בעט, לייק ליטערלי פארברענגט אינדערהיים, ער האט נישט אפילו נישט ארויסגעקומען געהעריג. וועגן דעם וויל ער האט ווייל ער האט מורא אז. יעצט וואס ער זאגט איז דאס. ס. אז וואס? אז ער האט מורא יענער וועט אים אנקוקן נעגעטיוו? ער האט מורא, ער ווייסט נישט וויאזוי, ער ווייסט נישט וויאזוי צו טון די זאכן וואס ער האלט און איין איבער חזנות וואט עם איי סופאוזט טו דא? וואס איז די שאלה? וואס איז די ריכטיגע זאך פאר מיר צו טון?
איך ווייס נישט וואס איך דארף יעצט טון, סאו ס'האט א גאנצע קייט פון, סאו ביי אים איז עס שוין אביסל געגאנגען מער צו די אבסעסיוו, אביסל די אבסעסיוו או סי די, אביסל לייק איבערטראכטן די זעלבע מחשבה אפאר מאל אדער די זעלבע פאר מחשבות נאכאמאל און נאכאמאל און נאכאמאל און ס'ברענגט אים אזא מין סטאקנעס ער קומט אריין אסאך מאל צו מיר און ער קען אפילו נישט אנהייבן רעדן וואו. כאילו ממש ער איז ממש סטאק ער ווייסט נישט. עט די סעים טיים מענטשנט ער אז זייער אסאך מאל האט ער אזא גוטע פלאו, סאו איינע פון די זאכן אין די רילעישאנשיפ וואס איך האב מיט אים, איך בין אביסל פארקראכן דא אבער לעטס גאו דעט פעט, יא לאמיר קריכן זיך צווישן אונז, איז ער.

סאו אז ווען זאכן פארן געשמירט, סאיז פונקט די פארקערטע ווי א מענטש דארף יעדעס מאל אנאליזירן וואס גייט ער זאגן און צו ער האט גוט געזאגט, זאך ווי ס'פארט ער איז דארטן און אז ער פארגעסט אביס אין א געוויסן זין פון זיך אליין, ס'פארט ס'שמועסט זיך, און ווען מ'נעמט עס ביי אזא עקסטרעמען אופן, מיין איך מיין נישט עקסטרעם אין א נעגעטיוו וועג, עקסטרעם אין א פארשטייט ווען ס'איז א פארשטייט א גאר גוטן אופן.
גאר גוטן אופן.
איז פארגעסטו וויפיל אזייגער ס'איז, פארגעסטו וועלכע טאג ס'איז היינט, ווי ער איז אויף די וועלט. יא, סאו מ'גייט אריין אין אזא פלאו מיענינג, ס'דא א גוטע קאנווערסעישאן, א גוטע שמועס, ס'פארט געשמירט. אקעי. די בחינה פון מעין עולם הבא, דאס וואס דו לייגסט אראפ, רוב מענטשן, ספעשעלי אין די קריעטיוו אינדוסטרי, יא,

אזוי ווי אין די זינגען, הארמאני באגלייט זייער גוט, כ'קען נישט די עקזעקט אידישע ווארט, אבער הארמאני מיינט ווען ס'איז ווי א בחינה פון שלום אזוי ווי, ס'שטימט, ס'ארבעט צוזאמען, ס'איז זייער גוט איינס מיט די אנדערע. האט נישט קיין קאנפליקט מיט זיך? יא, די אפאזיט פון קאנפליקט, די אפאזיט פון קאנפליקט, כדי א מענטש זאל דאס קענען ריטשן דארף ער נישט האבן קיין קאנפליקט מיט זיך אליין. אקעי, סאו איינע פון די זאכן וואס איך זאג אייביג, לאמיר צוריקקומען צו דעם שואל, איז ווען דו קומסט אריין אין שול און דו ביסט ביזי טראכטן וואס יענער זאגט, נישט דאס איז באמת די אישו וואס דו האסט, דו ביסט ביזי זיך אליין דזשאדזשן, דו האלטסט אז דו ביסט נישט בסדר, דו קוקסט דיך אראפ, דו פאניקסט דיך. דו טוסט עס אין די אויגן פון אנדערע, דו ווארפסט עס ארויף כאילו די אנדערער טוט עס. סאו די נעגעטיוו זאכן וואס דו טראכסט וועגן זיך אליינס, יא, טראכסטו דורך יענעמ'ס מח, כאילו פון יענעמ'ס פערספעקטיוו, אבער די שורש איז אז איך קוק אויף מיך אליינס נעגעטיוו, איך קוק אויף מיר, די אלע זאכן וואס מיר דאכט זיך יענער קוקט אויף מיר קרום, זענען זאכן וואס איך זע אויף מיר אליין קרום, דאס זאגסטו? יא, עקזעקטלי דאס.
עס איז אינטערעסאנט למשל ביי די קליינט וואס כ'האב פריער געמענטשענט, ביי אים אין סערטען ווערזשענס, יא איך, איינע פון די טולס וואס איך עבד איז זייער אסאך די נערעטיוו טול, די נערעטיוו איז וואס די סטארי איז, און אין די סטארי איז דא זייער א וויכטיגע משמעות פאר ווערטער, וועלכע ווערטער מען נוצט, סאו למשל.

איך ווייס נישט וואס איז ריכטיג יעצט צו טון, די שורש דערפון איז אלעס אז דו טראסט דיך נישט און דו פילסט נישט ווי דו אליין ביסט אקעי ענד יו העוו וואט איט טעיקס טו דזשאסט קאם אינטו דיס פלעיס און באגריסן די מענטשן ארום דיר און דזשאסט זיין אקעי מיט דעם. איך וויל אויך אנרירן א אנדערע שאלה וואס איינער האט אריינגעשיקט, איך האב עס פונקט פריער אויסגעהערט, איך האב דאך נאכנישט געוויזן. איך האב אויך געטראכט אפשר עס צו מענטשענען, און יענער פרעגט וואס וואס איז פשט, וויאזוי קען איך דיעלן מיט די מציאות אז איך האב זייער אסאך חברים וואס רעדן צו מיך אייביג ווי א רחמנות און זיי רייטן אויף מיר אסאך. אהא, זיי רעדן צו מיר ווי א רחמנות. זיי רעדן צו מיר נעבעכדיג, יא זיי רעדן אזוי, יא, זיי מאכן אזוי, איך פיל ווען איך רעד, סאו איך וועל יעצט אנהייבן, דאס איז וואס ער זאגט.

אדער עני אנדערע סייקאו בעבל פענסי ווערטער וואס איז דא אויף פשוט זיך פילן גוט מיט זיך אליין איז איז געשען די מינע thoughts און פילינגס און עקספיריענסעס אבער די באטאם ליין קומט אראפ צו דיך ס'האט נישט מיט אנדערע און וואס גיי איך טון אקעי למשל אסאך מאל אקעי איך גיי אריין וואקן און איך גיי מאכן די און די פנים און איך גיי שטעלן מיין טריט אויף די און די וועג דעטס נאט גאנא העלפ יו בעקאז דעט דאזענט רילי סאלוו די עכטע אישו וואס דו האסט אינעווייניג אין דיך, און פארדעם גייט עס פון שוואך צו סטאק וועגן ביקאוז יור נאט עדרעסינג די ריעל אישו וואס איז ווער בין איך, וואס בין איך, וואס איז מיין אמת'דיגע ווערד, און וויאזוי קען איך זיין בשלום מיט מיך אליין און דערפאר בשלום מיט די עולם ארום מיך. יא. וואו.
זייער זייער קלאר אויסגעדריקט. יא, דאס איז אין קורצן, איך זאג עס אסאך מאל אויכעט פאר.

און דאס קומט פון מיר מיר אליין, יא, איך דזשאדזש זיך, במילא זע איך עס ווי און יענער און יענער דזשאדזשט מיך, אבער איך מיין, איך ווייס נישט איז דאס געמיינט צו זאגן אדער נישט, אז טאמער א מענטש פילט גאר באקוועם מיט זיך אליין, וועט אים אפילו נישט שטערן ווען מען דזשאדזשט אים יא, ווען ער וועט יא טרעפן דעם מענטש וואס האט יא צייט, יא, ער איז נישט ביזי, און ער דזשאדזשט יא, וועט עס אים ממש נישט אזוי אנגיין, ווייל איך בין באקוועם מיט מיר אליין.

דאס איז עס שוין אויסגעשמועסט. יא. סאו, קודם כל איך עגרי יעדע ווארט דו זאגסט איז זייער שיין אראפגעלייגט. כ'האב נאר געוואלט צולייגן אז דו האסט געזאגט אז סערטען מענטשן וואס זענען גאר גאר באקוועם מיט זיך און ס'גייט זיי בכלל נישט אן, איך וואלט אויך געוואלט שור מאכן און איך גלייב אז דער שואל אויך, אז ס'קומט פון א פון א געזונטע פלאץ, פון א פלאץ פון די סעלף, נישט פון א.

אויב דו רעדסט מיט מיך העסטו אייביג הערן פון אטעטשמענט, אויב דיינע ארידזשינעל אטעטשמענטס זענען נישט געווען גוט מילא האסטו נישט באקומען, ווען באקומט א קינד א גוטע סענס אוו סעלף? ווען ער האט גוטע אטעטשמענט, אקעי ער איז א בעיבי אדער זי איז א בעיבי פון די ערשטע יאר צוויי ווען זי איז געבוירן אויף די וועלט און די

קען דאס זיין זייער שטארקע ריזן. די משפחה, די געדאנק פון משפחה, משפחה לעבן איז אזוי שטארק און אזוי פעסט, אז ס'וואלט לכאורה, טבעיות'דיג, ווען זאכן לויפן ווי נארמאל, יא, ביי קינד האט יעדער טאטע און מאמע און האט, און מיט דעם אלעם, יא, מאכט זיך עס נאכאלץ, אז טאטע און מאמע זענען דא, די משפחה איז דא, אבער די. נארישינג וואס מען דארף די עטעטשמענט יא וואס איז די רוח וואס מען דארף באקומען קומט נישט געהעריג קומט נישט אייביג און א סאך מאל אפילו אויב די האסט יא א עטעטשמענט אבער אויב דיין מאמע אדער דיין טאטע דיין עטעטשמענט פיגור איז אנגעצויגן אדער מוטשעט זיך מיט א געוויסע זאך איז איז מען נישט באמת דא פאר דיך סאו ממילא באקומסטו נישט גענוג די זאך סאו דאס קען אויך זיין א סאך מאל א ריזן און די וועג ווי דאס אויסצוהיילן איז צו ריווארקן די עטעטשמענט פון דאס ניי אויפבויען די רילעישאנשיפ מיט די עלטערן, מיט די געשוויסטער, מיט לייק בוי צוריק דיינע גוטע נאטירליכע קשרים און פעמילי טעראפי ווארק אדער אנדערע מיני זאכן, און אויך דו גיב דיך אליין די עטעטשמענט, א גוטע חתונה האבן, א גוטע שלום בית העלפט אויך זייער זייער שטארק ארויס פאר דעם, די רגע וואס דו ווערסט א טאטע פאר קינדער און דו הייבסט עס אן צו געבן הייבט עס אויך אן צוריק צו בויען, גוטע חברים זענען עטעטשמענט פיגורס, משפיעים, מגידי שיעור, טרעינערס. א גוטע באס ביי די ארבעט קען אסאך מאל זיין א אטעטשמענט פיגור, א גוטע שותף אין די ארבעט, א גוטע ווארקמעיט, א קאליג, א קלעסמעיט, סאו דאס איז די נושא פון אטעטשמענט ווען ס'קומט צו די סוגיא, אסאך מאל האט עס צו טון מיט סערטען פעסט עקספיריענס פון בוליאינג. אז מען איז געווארן. מ'איז געווארן געטשעפעט אין חדר, אין סקול, אין ישיבה, יונגערהייט מ'האט דיך געטשעפעט, אדער ביסט געווען דיפרענט, מ'קען עס זעהן ביי מענטשן וואס האבן געטוישט קאמיוניטי צו בעלי תשובה וואס זענען געווארן פרום אדער פרומע וואס זענען געגאנגען צו אביסל מער קאל אינווייראמענט און זיי האבן נישט געוואוסט געהעריג וואס די רולס זענען דעמאלטס אסאך מאל אמת די זאך פון איך ווייס נישט וואס די ריכטיגע איז איך זיך אויסצופירן וכו' ממילא איז דא אסאך מאל פון די פון די מינע זאכן נאכדעם איז דא אויף די טיפערע לעוועל. קען מען אויך אריין גיין, איך וויל אנכאפן איינס וואס דאס איז די פאליוועגעל טעארי פון די נערוועס סיסטעם פון א מענטש, איך גיי נישט אריין גיין אין די גאנצע, ס'איז א גאנצע אריכות, אבער די באטאם ליין איז אז אונז האבן אפאר סטעיטס, אונז האבן אפאר מצבים ווי אונז זענען, וואס לויט די מצבים. ריעקטן אונזער גאנצע נערוועס סיסטעם, און לויט אין וועלכע נערוועס סיסטעם דו קומסט אריין, אין וועלכע סטעיט פון דיין נערוועס סיסטעם דו קומסט אריין, גייען עס מענטשן פילן ארום דיך און זיי גייען ריעקטן אקארדינגלי. יעצט למשל, אויב דו ביסט זייער זייער רואיג, איז דיין גאנצע נערוועס סיסטעם זייער זייער רואיג, דיין פעישעל עקספרעשאנס זענען אנדערש, דיינע אויגן, דיינע קנייטשן אויף דיין פנים, דיין הענט, דיין וואויס, די אלע זאכן מאכן אויס, די וועג וויאזוי איך זיץ, די פאסטשער, אלעס אלעס, און ווען דו ביסט אין די מצב ביסטו אקעי, דו ווערסט אויפגעפיקט אלס אקעי, און דו קענסט קאו-רעגולעיטן אנדערע אויכעט. ס'איז משפיע.
ס'איז משפיע.
און מענטשן כאפן עס אויף. און מענטשן כאפן עס אויף, און ס'איז, און, און, יא, און ממילא אויכעט ווען דו ביסט אין די אנדערע סטעיטס, און ס'איז דא צוויי אנדערע סטעיטס אויכעט, איינס ערגער ווי די אנדערע, לייק, איינס וואס דו ביסט אביסל ווייניגער, און איינס וואס דו ביסט נאך סך סך ווייניגער ווי דעם, און די אלע זאכן מאכן אויס. און אויב דו ווילסט יא טרעפן עפעס א געוויסע זאך וואס דו קענסט טון צו קאנטראלן דאס, אדער האבן עפעס א געוויסע לעוועל אויף דעם, איז בארואיג דיך אליין, און צו רעדן אסאך מאל פון גראונדינג און אזעלכע זאכן, דשאסט בארואיג דיך,

עס איז זיף.
יא, פרחס.
האסטו דא וואס איז לאחר. וויאזוי דזשאדזשטו דעם שואל?
כ'האב דיר געזאגט אין די אנהייב, איך בין עכט, איך בין עכט אימפרעסט פון אים, מיענינג, איך האלט אז ער טוט זייער א גוטע זאך מיטן, מיטן.